Croeso nôl, mae gwyl Tafwyl Caerdydd yn un o'n gwyliau mwyaf llwyddiannus ni erbyn hyn, gwyl a fydd eleni'n cynnig gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan o gerddoriaeth ac adloniant byw i sesiynau coginio gyda'r cogydd Bryn Williams. Bydd gweithdai chwaraeon gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru a'r Urdd a hefyd gweithdai drama, llenyddiaeth, celf a chreff. Ac yma'n cadw cwmni i fi, mae Awel Davies a Llinos Williams. Croeso cynnes ato ni, y ddwy ohonoch chi, i sôn am yr ŵyl yma, uh, sy'n cael ei ysbysebu ar hyn o bryd. Mae'r wefan yn cael ei chreu dydd Mercher, os dwi'n iawn. Edrych mlaen i gael sgwrs, ond cyn hynny, dyma chi rai uh, sydd wedi recordio neges i hyrwyddo'r ŵyl.
Helo, Jamie Roberts dw i. Mae'n grêt i weld bod digwyddiad Cymraeg fel Tafwyl yn cael ei cynnal reit yng nghanol ddinas Caerdydd, yn Castell Caerdydd. Mae'n fy bwysig iawn bod y iaith Gymraeg yn cael ei weld yn cael ei ddefnyddio tu allan i'r ysgolion fan hyn yng Nghymru, a mae'n swnio fel bod rhywbeth i pob un yn Tafwyl, yn gynnwys lot o chwaraeon. Helo, shwmae, Huw Stephens ydw i, a mae yna lwyth o gerddoriaeth gwych yn cael ei gynrychioli yn ystod Tafwyl eleni, o ran farwol Meg Stephens i surf roc gwych Y Niwl, Mae Greta Isaac yn chwarae ar llwythi o artistiaid newydd eraill hefyd. Helo, Alex Jones dw i a dwi 'di cymryd ran yn Tafwyl sawl tro yn y gorffennol. Mae Tafwyl wastad yn ddigwyddiad llawn hwyl, yn lliwgar iawn gyda digon o bethe i bawb i wneud a fi'n siŵr fydd y lleoliad newydd yn Castell Caerdydd yn llwyddiannus iawn, felly pob lwc i Fenter Caerdydd. Helo, shwmae, Derek Brockway dw i, pob lwc i Tafwyl. Dwi'n siwr bydd y haul yn gwenu'n braf ar bawb.
Helo, Matthew Rees sy'n fan hyn. A pan oeddwn i'n tyfu lan yng Nghaerdydd, rhai o'n ddiddordebau oedd perfformio a'r celfyddydau, ac felly mae'n hyfryd o beth fod Tafwyl yn gweithio gyda Chapter, Sherman Cymru a'r Urdd ac eraill i roi blas i bobl o'r gweithgareddau celfyddydol Cymraeg sydd ar gael yn y ddinas ar gyfer bob oedran. Dwi hefyd yn falch iawn fod Tafo yn cael ei chynnal eleni am y tro cyntaf erioed yn rhan o Ŵyl Caerdydd, a lle gwell na Chastell Caerdydd i gychwyn y dathliad o Gymreictod yn y ddinas.
Waw! Wel, oedd cael gafael ar reina i gyd i hyrwyddo'r ŵyl yn beth ardderchog yn y lle cyntaf, chwarae teg i chi. A wel, gwed wrthon ni rhywfaint o gefndir yr ŵyl, pryd ddechreuodd hi a pham? Wel, mi gychwynnodd Tafwyl yn y flwyddyn 2006. Yym, oedd o ar raddfa dipyn llai adeg hynny ac oedd pawb yn y fenter yn cydweithio i'w drefnu fo. Yym, mae jyst yn ŵyl. Y pwrpas Menter Caerdydd ydy hyrwyddo a dathlu'r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd a dwi'n meddwl bod Gŵyl Tafwyl yn llwyddo i wneud hynny. Dwi'n meddwl dyna'r unig ŵyl Gymraeg ei hiaith sy'n digwydd yng Nghaerdydd ar wahân i pan mae 'Steddfod yr Urdd' neu'r 'Steddfod' yno yn amlwg. Wedyn yr unig beth blynyddol i ddathlu'r Gymraeg sy'n digwydd. A pryd ma'r ŵyl a faint mae'n para? Wel ma'r ŵyl yn cychwyn yym ail ar hugen ar y dy' Gwener ond wedyn ar y trydydd ar hugen yy o Fehefin dyna pryd ma'r ŵyl yn y castell a wedyn mae'n mynd am wythnos gyfa o gwmpas Caerdydd i gyd mewn lleoliada amrywiol tan yr nawfed ar hugen o Fehefin. A pa fath o bethe allen ni ddisgwl? Yym, yn y ffair ei hun, mae 'na llwyth o betha. Mae 'na ardal chwaraeon, mae 'na llwyfan, yym, prif llwyfan, llwyfan acwstig, mae 'na lot o goginio efo Bryn Williams, yy sesiyna llenyddol, sesiyna celf a chrefft, mae 'na llwyth o betha. Yym, a wedyn am yr wythnos gyfa, mae 'na nosweithia comedi, gigs, mae 'na sesiyna drama, lot o betha i plant meithrin, mae 'na rwbeth t'o' dant pawb dwi me'wl. Faint o waith yw roi hwn i gyd at 'i gilydd? Ma'n dipyn o waith siŵr o fod. Dipyn o waith, yndi.
Yn ddim, wedi bod yn... Nes i ddechrau mis Medi, dwi'n meddwl, dechrau trefnu, wedyn mae eisiau bod yn chock-a-block ers hynny. Felly mae bron yn flwyddyn o waith i roi hyn i gyd at ei gilydd, yn dyw e? Yndi, bron iawn, yndi. Dyna 'di swydd llawn amser Llinos ydi trefnu Tafwyl. Yw edrych ar ôl wythnos Tafwyl. Wel, pob lwc i ti pan fydd yr wythnos yma'n digwydd, a bysen i'n gweud bod hi 'di cael dechrau arbennig o dda. Gwefan yn cael ei lansio dydd Mercher, ie? Da ni, ie, newydd lansio'r wefan, so mae'n fyw ar y funud. O reit. So os 'da chi'n mynd draw, yym, tafwyl.org ydi'r wefan, a mae'r gwybodaeth i gyd ar hwnna am yr wythnos. Dyna ti gyd. So, na, ac mae'r fideos i gyd ar y wefan os ydych eisiau gweld hynny eto. A falle beth sy'n bwysig hefyd yw hyrwyddo'r ŵyl o ran bod hi'n bwysig i Gaerdydd, wrth gwrs, a phobl sy'n byw yng nghyffiniau Caerdydd, ond mae croeso cynnes i bawb, ond oes e? Hynny yw, mae nifer o bobl yn licio dod i Gaerdydd, yn prif ddinas ni, ac falle i ddod i Tafwyl, i'r ŵyl Gymraeg yma yng nghanol y brif ddinas, does dim rhaid bo chi'n byw yn yr ardal er mwyn i mwynhau hi. Sai'n wych gweld pobl yn dod o du allan i Gaerdydd wel 'dyn ni'n dwy o'r gogledd falle fydd yn bobol 'dyn ni'n nabod o'r gogledd nes yn braf ga'l pobol o bo man yn dod. A ma'r ŵyl am ddim felly ma'n gyfle grêt i neud yr holl bethe 'ma am ddim. A beth am y castell sut naethoch chi benderfynu ne' sut sut gaethoch chi ganiatâd i fod fyn 'na? Wel Na. Oedden ni'n o'dd y g- y ffair ei hun yn ca'l ei gynnal yn y mochyn du am flynyddoedd a 'dyn ni'n ddiolchgar iawn i Gareth a'r mochyn du am adel i ni gymryd y lle drosodd am ddiwrnod bob blwyddyn ond o' 'na tua tair mil o bobol yno llynadd yn maes parcio'r mochyn du a oedd o jyst dipyn bach yn ormod o bobol ar gyfer y lleoliad yndoedd? Oedd o'n i'n disgwl tua wyth mil tro 'ma felly ma'r castell a 'dan ni rhan o Ŵyl Caerdydd tro 'ma felly 'dan ni 'di ca'l y castell gyda help y cyngor 'lly felly Dwi me'wl bod o'n leoliad mwy addas ar gyfer ffordd o mynd. On' ma' hynna'n wych ag i feddwl hynny yw bo' chi'n g- yy gallu dyfalu nawr y bydd cymaint o filodd o bobol yn dod iddi. On' ma' Menter Caerdydd yn neud gwaith gwych yng Nghaerdydd. Yym a mae'n mynd o nerth i nerth on'd yw i? Yndi, yym 'dan ni yn cychwyn prosiecta hollol newydd ar hyn o bryd yym 'dan ni'n gweithio hefo yym Mama Beichiog. Hmm. Ma' gen i sesiyna'n cychwyn nos yfory dwi me'wl yn y chapter ar gyfer merched beichiog yym jyst iddyn n'w allu cymdeithasu efo mama newydd sy'n siarad Cymraeg a d- dysgu lot am be' i ddisgwyl pan ma'r babi'n dod a pethe felly so ma' hwnnw'n dir newydd 'dan ni'n mynd iddo fo rŵan hefyd. Ac 'ych chi'n trefnu pethe gwych ar gyfer plant hefyd yn enwedig yy ym maes chwaraeon on'd 'ych chi? Llwyth o glybia chwaraeon 'does? Ma' gynnon ni lot newydd ddechre yym lot o petha i plant meithrin hefyd yn Ne Mur i Meithrin a bo' ma' a clybia ieuenctid. Bendant. Lot fawr wrth ein brysur. Ag ma' raid i fi weud ma'r un peth b- dwi'n ff- ffindio gyda mhlant i ma'r hyn i chi neud gyda n'w yn ystod hanner tymor a gwylia'r haf ag ati pan 'yn ni'n gallu gadael y plant gyda Menter Caerdydd am naw y bore tan rhywbeth fel chwech, a gweithgaredde gwych ar eu cyfer nhw, pob math o wahanol bethe, er nad 'yn ni'n byw yn yr ardal, yym mae e'n dangos i blant hefyd, ag i bobl, bod modd gwneud pob math o bethe trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Yndi, dan ni'n gobeithio i blant deimlo bo' siarad Cymraeg efo'u ffrindiau nhw'n rhywbeth hollol naturiol, gan bo' gymaint o blant yng Nghaerdydd, wrth gwrs, falle ddim yn siarad Cymraeg adre, a mond yn ei siarad o yn yr ysgol, wedyn mae o'n gwneud... mae'n rhoi cyfle iddyn nhw siarad Cymraeg efo'u ffrindiau a jyst mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg, gobeithio. Wel, gwych.
Diolch yn fawr i'r ddwy'n o'ch chi am ddod mewn at ni drafod heddi. A pob lwc. Gwed wrth i ni to, beth yw dyddiad yr wyl? Mae'r ffair ar y trydydd ar hugain o Fehefin yn Castell, ond mae'r wyl yn para o'r ail ar hugain tan y nawfed ar hugain o Fehefin o gwmpas Caerdydd yn lot o leoliadau. A chyfeiriad y wefan? Tafwyl dot org.
Tafwyl dot org. Ie. Digon hawdd. Mm. Yy, wnawn ni annog pobl i fynd ar y wefan. So os unrhyw un eisiau mwy o wybodaeth hefyd, allwn ni wneud siŵr bod ni'n rhoi gwybodaeth. Pob lwc i'r ddwyn o chi, yn enwedig i ti sy'n trefnu'r holl beth a diolch am ddod mewn ato ni heddi. Siw bydd rhywbeth i besio plawb yno.